Faint? Waw, mae hynny'n ddrud. Wir? Am fargen? Mae'n anhygoel, yn dyw e, bod dau berson yn gallu edrych ar yr un cynnyrch, darllen y tocyn pris ac ymateb mewn ffordd gwbl wahanol. Mae'n dangos yn glir hefyd bod pobl yn ymateb i byrsiau mewn ffordd emosiynol, yn ogystal â mewn ffordd resymegol. A nawr, mae rhaid i chi bennu'r prisiau ar gyfer eich cynnyrch a'ch gwasanaeth. Dyw e ddim yn hawdd, nag yw e? Yn y modiwl yma, byddwn ni'n edrych ar elfennau sylfaenol prisio fel rhan o'r broses farchnata. Mae modiwl llawn arall yn y gyfres sy'n trafod prisio ar ei ben ei hun. Mae hwnnw'n cynnwys llawer o fanylion i'ch helpu i benderfynu ar y prisiau gorau i'ch busnes. Rwy'n eich cynghori chi i edrych ar hwnnw wedyn. Rwy'n siŵr y bydd yn help mawr i chi. Yn ôl at ennill a chadw cwsmeriaid, gadewch i ni edrych ar y gwahanol ffactorau sy'n effeithio ar brisiau. Yn gyntaf, mae'r ffactorau mewnol, y pethau sydd y tu mewn i'ch busnes. Y peth cyntaf a'r mwyaf amlwg yw'ch costau, beth mae'n ei gostio i chi gynhyrchu'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth. Mae hynny'n cynnwys y deunyddiau crai yn ogystal â chostau gwneud pethau, felly llafur, amser, peiriannau ac yn y blaen. Peidiwch ag anghofio'r costau pecynnu a storio os oes rhaid i chi gadw stoc mewn warws. Wrth gwrs, os ydych chi'n cynnig gwasanaeth, mae'ch costau'n gwbl wahanol. Yn gyntaf, mae'ch amser chi, peth anodd i roi gwerth arno, a byddwn ni'n eich cynghori i edrych ar y modiwl 'Prisio ar gyfer Elw' er mwyn cael syniadau am sut mae cyfrifo hynny. Efallai fod costau ynghlwm wrth gyrraedd eich cleient, ar y ffordd, ar reilffordd, mewn awyren, neu ar y we, ac mae'n siŵr y bydd costau hefyd sy'n gysylltiedig â'ch swyddfa neu'ch canolfan ac offer. er enghraifft, cyfrifiaduron, peiriannau argraffu ac yn y blaen. Un ffactor mewnol arall sy'n effeithio ar brisiau yw faint o unedau rydych chi'n disgwyl eu gwerthu. Os byddwch chi'n disgwyl gwerthu nifer fawr o eitemau, yna efallai y byddwch chi'n ystyried gosod pris is. Os ydych chi'n disgwyl gwerthu un neu ddwy yn unig, yna mae'n debygol bydd y pris yn uwch. Mae ble y byddwch chi'n gwerthu'n bwysig hefyd. Meddyliwch am botel o lath, er enghraifft. Os byddwch chi'n ei phrynu o'r siop gornel leol, mae'n siŵr y byddwch chi'n disgwyl talu pris uwch na phetaech chi'n ei phrynu hi mewn archfarchnad. Meddyliwch am ble byddwch chi'n gwerthu, sut y gallai hynny effeithio ar eich prisiau. Ac yn olaf, dyw rhan fwyaf o fusnesau ddim yn gwerthu un cynnyrch neu un gwasanaeth yn unig. Mae ganddyn nhw ystod lawn o nwyddau neu wasanaethau. Mae'r prisiau ar draws yr ystyr honno yn mynd i fod yn ffactor pwysig, felly cofiwch ystyried hynny hefyd. Gadewch i ni edrych nawr ar y ffactorau allanol sy'n effeithio ar brisiau. Pethau sy tu allan i'ch busnes yw'r rhain. Er enghraifft, y prisiau mae'r bobl sy'n cystadlu â chi'n eu codi, faint mae'ch prif gystadleuwyr yn ei godi am gynhyrchion neu wasanaethau tebyg. Hefyd, meddyliwch am faint o gystadleuaeth sydd yn eich marchnad. Dywedwch mai chi yw'r unig un sy'n cyflenwi tyres yn yr ardal, a falle gallech chi gyfiawnhau godi pris uwch na phetach chi'n un o bump cwmni yn yr un dref. Wrth gwrs, mae sensitifrwydd i brisiau yn ystyriaeth hefyd. Mewn marchnad sy'n sensitif iawn i brisiau, mae cwsmeriaid yn debygol o newid cyflenwr er mwyn cael gwell bargen. Os nad yw'r farchnad yn sensitif iawn i brisiau, bydd cwsmerid yn barod i dalu ychydig yn fwy am y cynnyrch maen nhw'n eisiau, heb boeni cymaint am y pris. Pa mor sensitif i brisiau yw'ch marchnad chi? Beth allwch chi ei wneud er mwyn i'ch cynhyrchion neu'ch gwasanaethau fod yn llai sensitif i brisiau? Mae hyn yn codi cwestiwn pwysig ynglŷn â phrisio. Faint mae'ch cwsmeriad chi'n barod i'w dalu? Mae'n wirioneddol bwysig i chi ddeall hyn yn glir. Bydd yn help i chi benderfynu sut i bennu'ch prisiau. Mae yna dipyn i feddwl amdano, yn does e? Mae yna dempled defnyddiol i chi lawrlwytho. Pennu'ch prisiau. Mae'n cynnig ffordd i chi dynnu'r holl ffactorau allanol hyn at i gilydd. Defnyddiwch e i'ch helpu chi i bennu'ch prisiau.